Il-programm fejn ngħoddsu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm ta' din il-ġimgħa se niltaqgħu ma' George Farrugia li se jagħtina tagħrif siewi fuq il-kelma ħamallu. L-etimoloġija hija fergħa lingwistika li kultant jaf tkun perikoluża għax mhux dejjem nistgħu nkunu ċerti minn fejn ġej il-kliem. Minn naħa, jista' jkollna dokumentazzjoni iswed fuq l-abjad, u allura diffiċli tmerrija. Iżda min-naħa l-oħra jista' jkollok nuqqas ta' informazzjoni, jistgħu jqumu dubji jekk ikollok sorsi jgħidu ħaġa u oħrajn jgħidu ħaġ'oħra, jew saħansitra tista' titqarraq b'xi xebħ simili ma' kliem ieħor li jwaqqgħek fin-nassa u jitfgħek fid-direzzjoni opposta. Fil-każ tal-kelma ħamallu, biex nifhmu verament minn fejn ġejja, irridu mmorru lura għas-sens storiku. Però llum, x'inhuma l-kwalitajiet li jikklassifikawk bħala ħamallu? U għaliex dak li għalija huwa ħamallu prim, għal ħaddieħor mhuwiex? Mhux biss Għax mill-bniedem mitfehma. Imma x'dawn il-perċezzjonijiet huma ġejjin minn kif inħarsu lejn il-ħajja. Mill-istatus soċjali tal-individwi jew mill-isterjotipi li s-soċjetà donnha fasslet matul iż-żmien. X'jagħmlek ħamallu allura? Forsi ħabba l-ħsejjes qawwija li joħorġu mill-ispoiler tal-karozza tiegħek? Jew għax iżżomm id-dwiefer jew il-ħoloq tal-imsilet kbar? Jew forsi għax mixi tattoos minn rasek sa saqajk? Jew għax forsi tidgħi jew titkellem ħażin ma' kull erba' kelmiet li ssemmi? Risposta waħda ċara ma teżistix, għax il-gosti tal-bniedem mhumiex l-istess. Imma biex nifhmu aktar l-oriġini ta' dil-kelma, inħeġġiġkom issegwu l-ewwel rokna tal-programm. Għamallu hija kelma interessanti ħafna fil-Malti għax hemm ħafna dubji fuq l-oriġini tagħha, anzi fuq kif daħlet fil-Malti. Ħafna ma jaqblux bejniethom jiġifieri kif din il-kelma sabet ruħha fil-Malti. Issa fl-istudju tal-etimoloġija dinha m'għandniex noħduha bi kbira li jkun hemm nuqqas ta' qbil. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq suġġett fejn inti ħafna drabi jekk kelma speċjalment tkun eh, ilha li daħlet fil-lingwa ma jkollokx rekord tagħha. Eh, u anka meta ssiba mniżla f'xi dokument, eh, inti M'għandek l-ebda garanzija li l-kelma ma kienx tintuża qabel għax xaktax il-kelma tkun tintuża qabel qabel inkitbet bil-miktub u barra minn hekk anka il-forma tal-kelma, il-forma tista' tintaġen eh, sakemm tidħol f'lingwa, tista' tkun ħadet xi elementi mill-lingwa, elementi mill-lingwa oħra, imbagħad tidħollok fil-lingwa u mhux dejjem tkun tista' tgħid bi preċiżjoni eh, l-oriġini tagħha kif daħlet dik il-lingwa. U din ħamallu tidħol f'din il-kategorija. Però ejja mmorru daqsxejn mill-bidu. L-għerq he me le ta' Hamallu ġej mill-Għarbi u bħalma nafu fil-lingwi Semitiċi, fosthom l-Għarbi, l-għerq jagħti tifsira ewlenija. Għalkemm he me le mhijiex kelma, l-għerq ma jkunx kelma, però f'moħħ il-kelliema ta' dawn il-lingwi, inkluż il-Malti, kif naraw Tliet konsonanti aħna ninterpretawhom, jiġifieri jekk nara l-konsonanti ke, te, be, għalkemm mhijiex kelma, però ke, te, be ħa ġġibli ċertu ħsibijiet f'moħħi ċertu ideat u nassoċja ma' ċerti ma' ċerti kliem bħal kittieb ma' kitba. Issa l-erq ta' ħemele tal-kelma ħamallu fl-Għarbi iġorr it-tifsira ta' fil-fatt xi ħadd li jġorr it-tagħbija. Għandu t-tifsira ta' xi ħadd li jġorr it-tagħbija, inkluż anke mara li tkun tqila, mara li jkun ħa jkollha tarbija għax dinha qed iġġorr it-tarbija tagħha għal perjodu sakemm sakemm titwieled. F'xi djaletti tal-Għarbi dan l-għerq f'kuntesti informali u metaforiċi huwa assoċjat mal-ġarr ukoll imma ma' aspetti partikolari tal-ġarr, mal-ġarr tal-iskart. Meta inti ġġorr l-iskart minn post għall-ieħor allura qisek fl-istess ħin inti qed tnaddaf, qed tnaddaf waqt li tiġġorr l-iskart. U anke eh, mal-fatt mal-idea ta' li tiġbor l-iskart f'munzell. Issa wieħed li jagħmel dan ix-xogħol fl-arbi jissejjaħ ħammal. Dan huwa nom tal-aġent, meta ngħidu nom tal-aġent, jiġifieri għandek il-forma partikolari tal-kelma, tan-nom li li kollha żewġ sillabi, tajjeb sillaba qasira u sillaba twila, L-aċċent qiegħed fuq it-tieni sillaba u tfisser xi ħadd li jagħmel xi ħaġa. U l-ħammal propju huwa xi ħadd li jgħabbi jew iġorr it-tagħbija jew inkella xi ħadd li jikri l-iġmla jew xi annimal ieħor b'saħħtu ħalli jkun jista' jġorr l-affarijiet tal-passiġġieri. Issa din il-kelma ħammal, mill-Għarbi ħammal, għaddiet għall-Isqalli u l-Ġenoviż. Issa interessanti hawnhekk saret l-ewwel bidla. Għaliex? Għax fl-Isqalli u l-Ġenoviż u anke fit-Taljan tal-lum m'għandhomx il-ħoss ta' ħe. Allura l-kelma minn ħammal saret Kamali, il-ħe għaddiet għall-ħoss tal-ke. U fil-fatt il-kelma tidher għall-ewwel darba f'nofs is-seklu ħmistax, tidher miktuba f'dokument li kien trattat bejn ir-Repubblika ta' Genova u r-Re ta' Tunis, imma fit-taħdit x'aktarx li kienet ilha tintuża. Skont id-Dizzjunarju Sqalli ta' Traina, Antonino Traina, fl-Isqalli, Il-kelma daħlet bħala kamali u għandha t-tifsira ta' facchino, jiġifieri porter, wieħed li jġorrlok l-affarijiet. Il-kelma, kif għedna ssibha wkoll fil-Ġenoviż, f'Ġenova illum għadek tisma' l-kelma kamalo u tintuża biex tirreferi speċifikament għal dawk il-ħaddiema li jaħdmu l-port jew inkella għal dawk li jġorru xi tagħbija, għall-porters. L-ewwel semmejt l-istatus jew il-klassijiet soċjali. U qabel inkomplu nisimgħu dwar l-etimoloġija tal-kelma ħamallu, nixtieq naqsam magħkom xi ħsibijiet oħra. Minkejja li m'hemmx qbil ċar, nistgħu naqblu bejnietna li l-oppost tal-ħamalli huma l-puliti. Il-puliti spiss tarhom isegwu ċertu etikett f'restorant, jew jastjenu milli jgħajtu jew igħaqqu b'xi daħqa żulminem fil-pubbliku. Il-puliti jaf forsi tarahom jastjenu milli jmorrulek ċerti attivitajiet kulturali, bħal festa tar-raħal, xi serata tal-għana jew tal-makjetti, jew forsi għal xi tiġrija tar-regatta f'Jum il-Ħelsien. Minkejja li dan suġġett kontroversjali, is-soċjetà donnha wrietna li jekk xi ħadd jiġi ttimbrat bħala pulit, mela tkun qed tgħaddilu kumpliment. Waqt li t-terminu ħamallu huwa pjuttost insulenti, li jċekken il-valur jew il-fama ta' dak li jkun. Però mbagħad hemm oħra. Il-ħamalli, lanqas jekk iddehebhom, ma jkunu jridu jiġu assoċjati mal-puliti, u viċi versa. Anki ż-żona ta' fejn joqogħdu tista' tkun assoċjata jekk humiex puliti jew ħamalli. Imma m'għandix ċans nidħol f'din id-diskussjoni taħraq. Interessanti wkoll li mill-kelma ħamallu nistgħu noħorġu l-kelmiet ħamallaġni u ħamallata, li tfisser li xi ħaġa mhix xierqa jew vulgari. Nistgħu nassoċjawha kemm mal-imġiba ta' persuna, għax forsi tkun qed tagħmel xi ħaġa li mhix tollerata quddiem ħaddieħor, kif ukoll mal-ilbies. Ngħidu aħna, xi ħadd libes kuluri jgħajtu li jistonaw f'okkażjoni formali quddiem il-President ta' Malta. F'għajnejn in-nies, il-ħama l-għaġni tista' tkun ukoll għal raġuni estetika, ngħidu aħna ma' xi oġġett ikrah, mimli dwal, jew għal xi faċċata ta' dar b'kuluri wisq vivaċi. Tlaqna nkomplu nisimgħu lil George Farrugia jagħtina aktar tagħrif etimoloġiku dwar il-kelma ħamallu u s-sens tagħha fil-Malti. Issa, fil-Malti, x'inhi t-tifsira ta' ħamallu fil-Malti kontemporanju, fil-Malti ta' żmienna? Jekk inħarsu lejn iż-żewġ dizzjonarji ewlenin ta' Aquilina u ta' Irin Serraċin Ongloth, nibdew b'ta' Aquilina, ħamallu jgħidilna li huwa dak Xi ħadd li huwa ta' klassi baxxa. Xi ħadd vulgari. Fid-Dizzjunarju ta' Erin, il-Miklem Malti jagħti aktar deskrizzjoni aktar elaborata ta' ħamallu. Il-ħamallu skont Saraċin Unglot huwa bniedem baxx fl-imġiba, bniedem vulgari, bniedem li m'għandux edukazzjoni soċjali, però jagħti wkoll l-idea ta' fakkin, ġifieri fis-sens tat-Taljan wieħed li jġorrlok l-affarijiet Hu jagħti wkoll il-kelma pastas, u ladarba jagħti l-kelma fakkin, pastas qed jużaha naħseb f'dan is-sens ukoll, għax il-ħamal l-irġiel kienu jgħidulhom ukoll pastas. Il-pastas kien wieħed li jġorr fil-fatt għandna il-qawl Malti mjerfa qoftu mhux pastas, għax sintendi qed qed jagħmel xogħlu. Tajjeb? Mela, imma kif daħlet fil-Malti din il-kelma? U hawnhekk ħafna ma jaqblux bejniethom. Fil-fatt Saracino Nglott jassoċja aktar ma mal-Għarbi u mal-Isqalli, aktar jorbotha mal-Għarbi u mal-Isqalli din il-kelma. Aquilina jissuġġerixxi rabta mal-Grieg. Jgħid fid-dizzjonarju tiegħu, jekk wieħed jiftaħ id-dizzjonarju tiegħu, jgħid li jekk li xi ħadd li huwa Malti ta' dixxendenza Griega Qallu, jgħidlu, li li fil-Grieg din il-kelma għandha żewġ tifsiriet. Għandha, minbarra li l-kelma ħamalla fil-Grieg modern tfisser klassi l-baxxa, fil, l-kelma ħamalis, tajjeb, għandha żewġ tifsiriet fil-Grieg modern, jgħid Aquilina. L-ewwel tifsira huwa xi ħadd bla manjieri, xi ħadd, jgħid li hu pastat, xi ħadd goff fil-manjieri tiegħu, vulgari. U mbagħad jagħti t-tieni tifsira, xi ħadd li jġorr il-bagalji. Tajjeb? U f'dan is-sens fil-Grieg il-kelma daħlet mit-Tork. Imma ninnutaw li dawn iż-żewġ sensi nsibuhom fil-Malti wkoll, ta' xi ħadd vulgari, pastas, u ta' xi ħadd li jġorr l-affarijiet. Interessanti hawnhekk kif il-kelma ħamallu żammet l-influwenza tagħha fil-Malti żammet dik il-ħe li turini influwenza Għarbija. Għandek ħe fl-Għarbi u ħe fil-Malti. Però l-kumplament tal-kelma għallu mhijiex ma tixbaħx il-forma Għarbija, tajjeb, tal-ħammal, u allura naħsbu li hemmhekk għandek l-influwenza allura mis-Siċiljan u mill-Ġenoviż. Teorija oħra però ta' kif daħlet fil-Malti din il-kelma, hemm min jgħid li daħlet minn xi varjetà mifruxa li kienet mitkellma fil-Mediterran, mifruxa fil-Mediterran, u kienu jużawha l-baħħara meta kienu jidħlu fil-portijiet. Dik kienet varjetà illum fil-lingwistika nsejħulha pidgin, tajjeb, tkun varjetà mħallta ħafna, Imħallta mill-Ġenoviż, mill-Grieg, mill-Ispanjol, u allura naħsbu wkoll li din il-kelma vjaġġat minn post għal ieħor fil-portijiet fl-Ewropa. Storikament, min kienu l-ħamalli hawn Malta? Il-ħamalli kienu dawk l-irġiel li kienu jaħdmu fl-inħawi tal-port biex iġorru propju t-tagħbija. u jniżżlu jtellgħu il-merkanzija fuq il-vapuri, jġorru l-faħam, tajjeb, u nafu, speċjalment lejn l-aħħar tas-seklu dsatax meta nfetaħ is-Suez Canal, hawn Malta kien hawn prosperità kbira, kien hawn ħafna attività fil-port għax il-vapuri bdew jgħaddu mill-Mediterran, allura jifqu Malta biex jgħabbu l-faħam speċjalment, U kien hawn bżonn ħafna nies irġiel prattikament li jagħmlu dan ix-xogħol li jġorru l-faħam għal fuq il-vapuri, tajjeb? U l-ħamal li allura kienu jitlajjaw f'daw il-postijiet ta' madwar il-port, jistennew il xi ħadd jagħtihom ix-xogħol dak il-ħin stess, ma kellhomx impjieg stabbli, kienu jitħallsu kuljum skont ix-xogħol li jagħmlu u skont kemm ikunu jdumu jaħdmu. Kellhom paga baxxa, kellhom paga baxxa u. Tant kellhom paga baxxa li fl-1899 dawn protestaw, irrivellaw, għamlu strajk biex jitolbu kundizzjonijiet aħjar u l-Gvern Imperjali, il-Gvern Ingliż ta' dak iż-żmien fil-fatt daħħal rata minima ta' ħlas għal dawn il-ħamalli. Nistgħu ngħidu ġifieri kienet iqisha speċi ta' minimum wage